Tami a wu, wotie ne din no koraa a, ɛkyerɛ wɔn ase. Wo tami a wobɛwu.
Tami a wu.
Na ɛsɛ no ne nti na ɛfrɛ no tami a wu. Ti wo tami a. Wobɛwu wa na abɛwu.
Na nti edua wei woyi su na sɛ obi tan wo a. Ɔno abɛkɔ.
Yeah.
Yo ɔdɔfoɔ ɛnɛ da nso so yɛ ma obi biara akwaaba de ba ɛyɛ nea yɛate dwumadie so mo somfo mo adeɛ nyinaa gentle sam ɛna mede dwumadie ho kyea me na sɛdeɛ daa yɛyɛ no no yɛ yɛde dwumadie a yɛde ɛsua adeɛ afa nyame abɔdeɛ ho ɛyɛ nnua ɛna afei so so ɛyɛ nwura ɛɛ tumi a ɛwom na ɛnɛ Yɛwɔ yɛ papa wɔ fie hanom a ɛnɛ nso so no eh, wɔse wɔn ma yɛ sunsum afa. Wohwɛ yɛ previous videos no a wakyerɛ yɛ ɛyɛ ahabanma eh, nnuro ahodoɔ a yɛbɛtumi anya afiri ɛyɛ ahabanma mu bebree na ɛnɛ no wɔkyerɛ yɛ sunsum mu afa nso so. Nti no eh, sɛ nwura bi wɔ wo mfikyire anaa sɛ ɛɛ dua bi bɛn wo a, kan hu sɛ saa dua korɔ no tumi wom. Na ɛnɛ, yɛ papa bɛkyerɛ yɛn tumi ne sɛdeɛ ɛɛ tumi a ɛwɔ dua no mu no ne ɛkwan a yɛbɛfa so a saa tumi no bɛtumi aboa yɛn wɔ asetena mu. Agya, memoa kɔ aba de ba ɛyɛ dwumadie yi so. Agya kɔ aba.
Agya mpakyɛw, biribi abɔkɔɔ deɛ. Yehowa adaworo ma.
Hmm. Wabɔ habamama yi nti, ahoɔden no wɔ. Okay. Uh, Wei yɛbɛhyɛ aseɛ afiri wo din na afei eh, ahaban ma a ɛnɛ wobɛkyerɛ yɛn ne tumi afa mu no soso no wode ama yɛn.
Ɛdeɛ mɛda wo ase na mɛda watiefoɔ nyinaa ne wahwɛfoɔ nyinaa ase na mahwɛ for joy tv mpanimfoɔ nyinaa kɔfabaefoɔ nyinaa ase sɛ wɔde saa tv station wei abɛboa Ghana man ne wiase man nyinaa sɛ yɛmfa so na yɛnso yɛhunu ɔbɔadeɛ ne tirimupɔ ne ne nyansa a wɔwɔ ma nnipa na wɔde afa bibiduro so okay nyame nhyira ɔmo paa amen um, ne din de sɛdeɛ menu dada no a bibiduro dɔkta bibiduro dɔkta na wobɔ naa pie nti a ɛno ano no ɔtibu tentene naa pie nti saa no mprɛ but deɛ wonim me paa obi ani yɛ abibiduro dɔkta
okay Ɛnnɛ, ɛɛ, deɛ nti a mebɛkyerɛ wei na menkyerɛ yadeɛ deɛ no, ɛno nkyerɛ sɛ sɛ magyae yadeɛ deɛ no kyerɛ. Ebi mu pere busa, akora aduro bɛn na yɛbɛtumi de abɔ yɛn ho ban? Okay.
Akora aduro bɛn na saa adeɛ wei ɛyɛ wɔ a ɛyɛ honhom a na ɛnikan mu? Wei deɛ ɛnyɛ nikan mu ɛyɛ honhom, ɛdeɛ haban bɛn na nyame abɔ ahyira so? sɛ ɛɛ mbɛdi sɛ adwuma no ma yɛn nti na mabɔ me tirim pɔ sɛ afei mɛkɔ no honhom mu deɛ no bi na mede anika nso deɛ no bi de afrɛ mu mɛyɛ no afrɛfrɛ mu sɛdeɛ obiara bɛnya n'afa mu deɛ fi sɛ obi hia awiduro sɛ ɔde bɛsa yareɛ but ɔwɔ haw bi a ɛyɛ honhom mu deɛ ɛsɛ sɛ yɛboa no ɔfiri mu na agya mete aseɛ no kyɛ sɛ ɛnduro ahaban ma ɛnduro a yɛnom no nyinaa nso tumi ɛsa taakyi tumi taakyire papapapapa okay medi nkan akyerɛkyerɛ mu sɛ Adeɛ bi a Ɔdomankoma Nyankopɔn bɔɔyɛ wɔ Ɔno ne sɛso mu sɛ ɛnyɛ adwuma no ɛwɔ honhom. Mm. Adeɛ bi a ɛnyini. Okay. Wohu sɛ ɛnyini na ɛwuo no honhom wɔ mu tumi wɔ mu nyame de tumi ahyɛ mu. Oh, okay. Na ɛsɛ adeɛ bi a ɛnyini biara. Ɛnyini biara honhom wɔ mu nyame de tumi ahyɛ mu. Wama no special powers a ɛte sɛ nipa yɛwɔ ketekete na wonyini mm-hmm. saa no abɛyɛ sei. Saa na haban edua nwura no nso teɛ. Onyini pɛpɛɛpɛ ɔyɛ ketewa bi. afei bɔn sɛ wɔnyini mm. na wɔba honhom wɔ mu nti honhom na ɛwɔ mu no nyame de tumi na ɛma ne nyini no onyina aduru ne limit a afei bɔn sɛ ɔno ɔno a wasan awu sɛdeɛ nipa pɛpɛɛpɛ na yɛ sɛ edua anaasɛ edua yɛde tutu nipa ho nnua yɛde tutu nipa ho pɛpɛɛpɛ nyame bɔ ma nipa mhm. nti ɔno nyame bɔ no sɛnea ɔde ne nsa nwe ne nsateaa wei na ɛwɔ hɔ yi wasan bɔ haban no in a way sɛ ɔno nyame nan biom nti sɛ wofa wo nsa no yɛ wo ya na wofa haban wei yi a wode ka wo nsa no ɛbɛsan yɛ te sɛ deɛ teɛ no a kyɛ sɛ ɔno nyame na ɔyɛ nsa no ɔno anaasan yɛ no biom
nti agya ɛnɛ eh, nwura bɛn na wode eh, ma yɛn na afei eh, tumi bɛn na ɛwɔ saa nwura no mu ɛbɛtumi aboa nnipa dasani medase menea Ɛnnɛ merenkasa nkɔ akyire. Mɛka afa tameawu ho. Oh, okay. Okay, ahaban a yɛfrɛ no tameawu. Mhm. Na saa ahaban tameawu no ɛni. Wei na yɛfrɛ no tameawu. Okay, maame mhm.
mfa. Okay. Na ɛhɛn fa green no yɛteɛ. Okay. Wei ɛyɛ ayɛ kɔkɔɔ kakra ba sei na teɛ green. Wobɛhu sɛ ɛne yɛ gorɔ ɛwɔ gorɔ. ɛna ɛwɔ tame awu ɛkorɔ no te sɛ wei a mhm.
but wei no ɔn na no ha no ɛyi te sɛ seasons no mm. ɔn sɛ pink sɛ ɛyi na violence na ɛda ano no ɛna ɔn violence wɔ ho ne ne nsa no sei no violence wɔ ho ɛno ne yɛfrɛ no tame awu no but ɛkorɔ no te sɛ wei a bɛ ne nyinaa yɛ green complete okay ɛ kala foforɔ biara ɛni ho ɛna n'ano sei no ɛyiyi seasons no nso kala biara nna hɔ mm. but ɔn sɛ wei no asɛ ɛɛ.

Edua wei wo use na sɛ obi tan wo a. Ɔno ara bɛkɔ.
Edua wei sɛ ɛwɔ wo nkyɛn na wo use no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wo use no, yɛkyerɛ wo sɛdeɛ Onyankopɔn ama me akyɛdeɛ no de tumi no ama me a, mennim ahaban biara deɛ wɔyɛ, dua biara deɛ wɔyɛ, anika mu ne honhom mu deɛ no. Sɛ mekyerɛ na woyɛ no saa pɛpɛɛpɛ a, obi tan wo a, nsusuiɛ bɔne no a wasusu afa wo ho no, ɛbɛkɔ ɔno ane ɔda yɛ ɛnyɛ ɔzɔ adwuma da. ok ɛgya eh, ɛno na mepɛ sɛ ɛno na mepɛ sɛ yɛsua no wɔn sɛ kasafidie yi so no yɛn no yɛnyɛ kataso mmuamua so yɛnyɛ sɛ yɛbɛkyerɛ ahaban no pɛ ne yɛgyae na ba mepɛ sɛ yɛkyerɛ yɛ kwan a wobɛfa so a saa duro no ɛbɛtumi aboa wɔ honhom afa
saa tam yɛ wowei Sɛ wo yare yadeɛ bi a ɛyɛ honhom mu yadeɛ. Okay.
Yɛ se wakɔ hospital doctor sɛ wei deɛ ohunu baabi a yadeɛ no wɔ. Mhm. Anaa yadeɛ no wode akɔ doctor kɔ akɔ akɔ akɔ wohu ntonto bi nsa kakra bi a mmamu a. Mhm. Ɛbɛkyɛ ɔsɛe duro bi. A ne yɛ wu wei. Okay.
Wobɛtete na haban. Mhm. Wobɛsɔre ahomakye. three thirty saa bere no ahomakye three thirty ɛne yɛde te ahaban yi ahaban yi ok
wosɔre a ɛnyɛ four wɔ biara no ɛnyɛ four within three thirty to six na wate awie ok ɛnyɛ kwan sɛ six bɔ ok ana awia epie so mɛma hmm. adeɛ nte so awia mpie so adeɛ kyi a anɔpa six na wobɛkyia obi hmm. wobɛka sɛ obi ho wasɛm
nti ni sɛ woka sɛ obi aho wobɛdi nka kasa kyerɛ nyame first mhm. ɛno ano no Wobɛbɔ mpaeɛ. Eh, yes. Wobɔ mpaeɛ ne wie a. Wosɔre ala wodura haban no ho a. Ɔno ni. Okay.
Mete haban wei wɔ Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Nkonkron din mu. Mhm. Na wabɔ ne din yi. Mhm. Ɛyɛ me asom asi. Mhm. As mfa sɛ kwabena pienti. Anaa nana apienti. Anaa bibiduro dɔkta. Ɛna maba wo nkyɛn. Tumi a Nyame de maa ho a. Wode bɔ nnipa ho ban wɔ honhom mu, na wote nnipa ho firi ade bɔne, honhom bɔne, tumi bɔne ho, na woma ne nneɛma a Nyame de bɔɔ no sɛ ɔmma ɛyɛ wɔ asase so, ɛda n'akwan mu na ɛtene no. Ɛna mebɛsrɛ wo, na mate w'ahabamma yi bi, ɛde akɔdware. Na sɛ wo ne dua no bɛkasa. Bɛkasa. Wow. Wo ne ne bɛkasa te sɛ nea wo ne nipa ɛkasa yi a. Okay. Me haw ɛne sɛ yɛato ma duro ma deɛ kyiaa menya ayaresa da nanso nyame ama wo tumi a wotumi ɛberɛ tumi bi ase na obi susu bɔne ɛma nnipa na ɔba wo nkyɛn a wotumi yi firi ne so nti mebɛserɛ wo na mate wo haban yi bi na mede akɔdware mede akɔyam de asra ma me ho ntɔ me tumi biada a ɛnyini di asie yadeɛ biada yɛ huhum adeɛ a ɛdi makyi no sɛ medware wo a sɛ mede wo sra a sɛdeɛ wodin teɛ no ma honhom no nkɔ tene firi me ho na gye me na mehyɛ onyankopɔn anuonyam na bi nka ho
na wate mhm. baako mmienu mmiɛnsa dodoɔ sɛ nso a wode te nso mhm. ɛdɔɔso a wobɛtumi ate 21 7 3 3 7 twenty one. okay okay ɛɛ later ɛbɛ kɛn no ho asɛm. okay na wate. Mhm.
o ti a ɛfaakyɛw o bɛ fi a. Mhm. sɛ nsuo ba kɛtɛ o yɛ ndwari mu o ndwari mu da. okay na wasa ada sɛ soro nsuo. Mhm. anaa bula mu nsuo nsuo efiri fam. okay
pipe bi anaa yɛtu amena bi wɔ na nsuo no firi fam aba ɛyɛ natural.

mefaa awie a nka meposa kyerɛ okay hmm, na ani watete nti amba sɛ aba ne nyina ni mhm. wate mmiɛnsɛn anaa nso anaa aduonu baako ɛni oh, tere nini anaa seven nini anaa twenty one nini mede agu me rɔba ni mu mhm. na nsuo no wɔ mu mesoro nsuo anaa ne well water no ɛwɔ mu bula mu nsuo no wɔ mu nsuo efiri fam bula bula mu nsuo ɛnyɛ nsuo a yɛde chemicals afra mm. dabi anaa afa machine mu na wode atum na afei woposa sei ɛwɔ mm-hmm. nsuo nom ɛde nsuo no aposa woposa ne sei ne nyinaa no na wokasa woka wasɛm no kyerɛ no mm-hmm. sɛ ɛnyɛ ɔno na woposa no na mmom tumi a nyame de maa no honhom a nyame de hyɛɛ ne mu a wɔde bɔ nnipa ho ban no mm-hmm. ɛno na wode sɛ no sɛ wobɛdware ɔmfampa mu honhom biaa ɛdi w'akyi ɛwɔ wo haw no mu wo yadeɛ no mu w'adwuma no a ɛnkɔ so, adeɛ no a wotɔn a yɛntɔn no, mhm. tumi bi da a abɛtena hɔ, tumi bi da a ɛde ntoma gutuntum akata w'anim, mhm. efi bi a yɛde aka wɔ honhom mu, mɔmɔni porɔyɛ bi da a yɛde aka wo, ntenten bi yɛde akyekyere ɛno nti yadeɛ no nkɔ, ɛno hmm. nti eduabɔ no, ɛno nti adutoɔ ato na wosa yadeɛ nkɔ no, mpam saa ahohoro no nsa yadeɛ, hmm. na wode aseda bɛma no, nyankopɔn na ebi aka no. Okay. Nti wopo sa no wɔ nsuo mu sɛ awia, na afei

mhm. na ɔmfa ɔbɔne nkyɛ wo ebi a ne bɔne bi na wayɛ ɛna nam so na saa asotwe no ba wo so nti de nka serɛ bɔne ansa mm. ansa na honhom biara tumi bɔne biara bɛnya wo ho kwan no mhm. na agye sɛ woayɛ bɔne nti ebi a na wafom nyankopɔn kwan ɛna nyame ayi ne nsa afiri ho na ɔboro sɛ bɛnya wo ho kwan ɛno nti de nka serɛ onyankopɔn bɔne fafire sɛ ɔmfa wo bɔne nkyɛw mfomsoɔ biara nkyɛw mm. bɔne a wayɛ tie nnipa ɛne ɔno nyame ɔmfa nkyɛw wonim mhm. ɛna wayɛ na ɔmfa aduro yi so nye wo nkwa mm. afei wowie a na afei wahyɛ ase yɛka wasɛm na wobɔ mpaeɛ onyankopɔn wo na wobɔɔ me na wobɔ ahaban yi wode tumi ama no yadeɛ wei na ɛha me adeɛ a ɛteetee me ni mm. makyi a menya ano aduro mm. ɛna a medware aduro yi mm. fa duro yi so papa na te me firi honhom mu apam honhom mu twa ka Adeɛ bi a ɛyɛ honhom mu yadeɛ a ɛde ato me so a ɛreha me nan yi, ɛreha me yafunu yi, ɛda me so a makyia me nnya aduro no, fa aduro yi so me dware, te honhom koro no firi me ho, pam honhom koro no firi me nkyɛn. Okay, Ma aduro yi okay, din a ɛte sɛ okay. taame awi, aduro bi a medware, tumi bi ada a ɛreha me, Nurse, ɛyɛ sɛ ɛtete me no, woka nsɛm bi a nsɛm bi ɛyɛ a sɛ ɛha- ɛha wo, ɛhaw bi agu egu so. so na wode Okay, dware, sɛ okay. wodware a nti w'ano si a, ɛno ano no. Mm. Na afei wabɛtena ase, ma ne ngo wɔ wo ho, ma mfa wo ho, ɛwɔ wo ho a mpakyɛ wode kɔ. ɛno ano no
ayɛ adwuma ano ano na wobɛyɛ ne how many times anaasɛ yes mebusa wobɛyɛ ne how many times anaasɛ wayɛ no baako pɛ no ɛno ano no ɔbɛtumi ayɛ no seven times but woyɛ no three times ɛno ano no sɛ wontumi nyɛ no nnɛ na wɔkyena wo nsa nyɛ dade no hia nyɛ a wohyɛ nsuo no baako a wobɔ mpaeɛ no ka wasɛm nyinaa de hohoro ho a na ɛsina wasɛm no sa a na wakɔ tena ase mhm. na ohun awo mhm. bɛyɛ ten minutes fifteen minutes na wasan ba. okay the same time the same time na the same day na the same day na okay na wasan bɛ hyɛ aseɛ asan bɛ yɛ ɛdware na waka wasɛm ne nyinaa esi a mm. na wasan akɔ tena ase mm. na ohun awo mm. ohun wo a bɛyɛ ten twenty minutes na wasan ba na wabɛyɛ ɛnti sɛ ɔyɛ ne three times a ɛkyɛ sɛ three days.

na wɔwie oh, three days na wɔwie hmm.
na kyɛ sɛ eh, yɛse neɛ daeɛ kɔsi yaa ne kutirim bɔ mmɔden sɛ wopɛ mɔɔ bɔ mmɔden a na subscribe to yɛ youtube channel sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abrɛ wo mɔɔ Subscribe Wopɛ sɛ wohu more information about ɛyɛ Tami Awu a, subscribe to yɛ YouTube channel na yɛnkyerɛ wo ɛkwan ahodoɔ a wobɛtumi ayi so Tami Awu. Wei ɛyɛ sɛ sunsum anaa ho ho biribi ɛtete wo, yadeɛ bi ɛda wo so no, ɛno na wakyerɛ yɛ no.